Helo a chroeso nôl i Bob Tŷ! Sa i'n gallu gweld lot yn y masg ma. Yn fy rogli'n ffynnu fyd. Just view e boys, cool o lawr. Yes guys, what is happening? Shut ma pethau? Jed sydd yma gyda chi unwaith to a chroeso Spooky! I pop ti oherwydd mae Calan Gaeaf just rownd y gornel! A fi di ddangos i chi guys yn y gorffennol sut i wneud Calan Gaeaf yn epic! Felly guys, ddylsech chi gyd bod yn barod amdani. Chi yn barod amdani, nagych? Chi heb meddwl am gwisg eto? Oh, come on! Na, fi'n gwybod. Fi'n gwybod. Os rhaid i fi wneud popeth i nhw. Se? Na. Fi jyst yn rhoi, yn rhoi, a rhoi, a be fi'n cael nôl? Dim byd! O, oh, paid â sôn! Popeth, popeth fi'n wneud. Ha, i nhw. Ar ddiniadau lan, eistedd fan hyn yn gwisgo hwn, edrych fel ffŵl! Ha! O, mon ben jocan eto. So, fi am helpu chi gyda hyn, os i chi wedi anghofio neud eich gwisg cael yn geiaf eleni, fi wedi ddod lan gyda tri peth i wisgo neu neud i safio'ch wisg. Wel, fi'n mynd i trio helpu e anyway. Oce. Gan gyntaf, ni am dechrau off yn syml iawn. Os oes ddim amser gyda chi, a chi mewn real rush, dyma'r opsiwn i chi. Y clasur ysbryd. Ond paid â phoeni ni am jazzo fe lan tipyn bach. Right, so yn amlwg, mae angen un o rhain arnoch chi i wneud ysbryd. Bed shape, timo. Popo fe dros... Dros y ti, fel hyn. Ysbryd. Ni am jazz fel an. So, os na rhyw fath o accessories gyda chi, fel spectol hael. Nawr, fydd hwn yn game changer. Nawr, pwy yw'r cool dude yma? Ha? Mae fe jyst yn cerdded rown, rown y party fel, hey, what's going on? Hey, sy'n mynd? Trick or treat? Na, fi jyst yma am y vibes. Nawr, nid just sbectol hael, beth am cap, a gwisgo fe fel hynny. Nawr te, o ie, cloni, o, fi'n teimlo fe, fi'n teimlo'r vibes, bw, bw, bw, a bw. Fi'n edrych bod fi'n mynd i'r trath gyda sbectol hael a het a wedyn BANG! Dod allan a'r sgarff. Sol yn gwybod lle fi'n mynd nawr. A dwi mynd i... A dwi mynd i... A dwi... A dwi... A dwi fe'n oer? A fe'n dwym? Sa'n gwybod? Fi'n ysbryd. So, mae'r un yma yn syml unwaith to, ond mae fe bach mwy cymleth achos mae jyst bach yn ffaffi. Okay. A guys, yr unig peth fydd angen arnoch chi yw hyn. Na nage am hynny! Disgusting. Ok, yn ail. Toilet roll ni am creu wrth gwrs mummy o'r Aifft. So, um, ni am dechrau gyda'r pen, ok? A just clymu fe mewn rhywle, ok? Wedyn, ar draws y corff. Sa'i gallu gweld dim byd nawr, lle fi'n mynd? Ac yn ola. So mae hwn really am os oes na ddim gwisg gyda chi o gwbl, y tip gorau allai ddweud yw gwisgwch di a grabiwch un o'r rein. So dwi am trio wneud pwmpen ar fy wyneb i, dyma fy ysbrydoliaeth. So just loads o oren, a wedyn stoc fach ar y top, bych chi'n meddwl? Fi'n gwybod, scary. Mon yn jocan, rhywbeth fwy fel hyn. Off a ni. Gynna fi'r brush fan hyn. Ni dy outlines gynta ar gwyneb i. So, it was like, right. Na, na ni wedi gorffen! Oce, okay, yr un peth ar yr ochr arall nawr. Ddim yn drwg, mor fellau, dwi e? Sa'n gwybod sut fydd hyn yn edrych. Gorffa bod yn onest gyda chi. Right, beth sy'n nesaf? Y, y ceg na. E, mae'n ticlo! Ah! Ba, fi o'n edrych yn glas nawr. O, oh. fi newydd edrych ar fy hunan. Fi'n edrych fel wrestler really rubbish. So guys, ni bron a na, fi'n kind of edrych fel pwmpen nawr. Cwpl o touches gorffenedig, a na i ddal lan gyda chi mewn tipyn bach. yes! So, dyma ni, yr edrychiad gorffenedig, mae Mondi cymryd fi tri awr. Uh, oedd e'n literally hanner awr yn neud hyn. Um, fi'n eithaf, eithaf chuffed, i fod yn onest. Fi'n actually meddwl fi'n edrych yn eitha scary. Yn gwisgo fel hyn, sa'n gallu paso lan y cyfle. Dyr ydw fi. Mam!

Mae siawns i fod yn deg! A dyna ni, tri peth i wneud slash wisgo i trio achub eich gwisg cael yn gaeaf chi os chi mewn rush neu jyst wedi anghofio. Yn diolch yn fawr am wylio, cofiwch i dan ysgrifio i pop ti, thumbs up ar y fideo a gwasgu'r gloch notifications. Na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny... Ta-ra!